Proudly، ئەگەر بمانەوێت ئاوەڵناو بگۆڕین لۆ ئاوەڵکەر بە ly زیادکردنی ly زۆربەی کاتەکان هەموو کاتەکان نە بەڵام زۆربەی کاتەکان و هەروەها هەندێکی ڕیگولەیشن هەنە یاسایینە ly وەرناگرن لە کاتێک ئەیانگۆڕین لۆ کۆمپارتف بەڵام ئەمە لێرە باسی یاساییەکانەکەین ڕیگولەرەکانەکەین ئەگەر هاتوو گوتمان ئاجێکتیڤ بگۆڕین لە ئادڤێرب ئەوە دەبی ئێڵوای لە زیاد بکەین بەڵام ئەگەر هاتوو بمانەوەی ئادڤێربیش وەک دەرسی پێشوو لە ئاجێکتیڤ خودمان بکەینە کۆمپارەتیڤ و سوپەرلەتیڤ ئادڤێربی بکەین ئاوەڵکاری پلەی بەراورد و ئاوەڵکاری پلەی باڵا چی لە زیاد گوتمان ئەگەر هاتوو ئەو ئاوەڵکاری هەمان لێر دی وشەکەمان چبی ئاوەڵکار بی نابی ئاوەڵ ناوبیان ڤێربیان ناون دەبی ئاوەڵکار بی ئادڤێربی

ئەو بەتمانچنە ئەوانە ئەوانە فێری تو بینە ئەدی لینکینگ بێربەکان هەندەکەم لێرە نووسینە ئەپیەر فێڵ لۆکس مێڵ تەرن گرۆ کیپ سیم بکەن هەتا کۆتایی ئەوەندەن بەگشتی ئەوانە لینکینگ بێربەکانن زیاتر باون بەڵام زۆرتریشمان هەنا لە ڕستەدا بەکاردێن ئەگەر هاتوو لەو ڕستەی ئەمە

The building doesn't look good. ئێسەکە ئەب لێ ئەبتۆ ئاگادار بە لێرە. ئێسەکە لە ڕستەکەی بووە لەبەر ئەوەی دەزنتە لۆ زیاد کرد فرمانەکە ئەبتۆ سادە look good. دی ئەسەر حاڵەتی دووەم subject plus سنەیە strong verb strong verb هەیە strong verb واتە چیا گوتن فرمانی سەرەکی

چیا سترۆنگ فێر بەکەیە ویاڵیش ئاد فێر بەکەمانە ئەگەر هاتو گوتن لە ڕستەکەی لە فێر توبی و لینکینگ فێر بنە و دەبی ئاجەکتەف بێ ئا تەماشاکەین پرێتی ئاجەکتفە گوت ئاجەکتفە بەڵام ئەگەر هاتو سترۆنگ فێر هەبوو فرمانی سەرەکی ڕستەی هەبوو واتە ئەز ئۆم ئاڕوەس و وێڵ ئەوانە نەبوون ئەوە کاتە ئات فێر بە وێڵ لەرەجە ئات فێر بە گوت ئاجکتڤە بیکەیە ئەدڤێربە بتە وێڵ دەی ئەگەر بێت ئەو نمونەی ئەمە بێت بکەینە نەگەتیڤ کوتمان لێفکانە ئەم ئاڕۆس وێڕ نیە بتان یەک سەرمەتی دو زیاد کەون ئێرە بە ئاسانی خەڵازی بکەینە نەگەتیڤ ئەدەبی چ وەرگین دیسان دوو دەست دت بە هەمان شێوەی وای دوو دەستی دەدی وەرەگرین دی نمونە یەکەمەکەی نەرێ دی بەڵدینگەکەی وەچ خۆمانە نووسینە ئەرێن دە بەڵدێک

ئەلەرڤێتە بەین بیکەینە نێگەتیڤ دیسان چن هەیە بیکەینە نێگەتیڤ ڕستەکان پرێزنت سمپڵە ڕانەبردی سادیە بەچ ئەزان ڕانەبردی سادیە بگەرم ئایا درایڤ هیچ پێوە نییە ڕستەکان ڕانەبردوەری سادەیە لە ڕکانە ئەوەندەی ڕستەکان ڕانەبردی سادەیە گەرمان هەیە بیکەینە نێگەتیڤ گوتمان دەبێت چیرۆ زیادکەین لە ڕانەبردووی دوو دەست لەگەر بکاری کۆ لێرە ئای کۆیە

ئەزمدانێ ئاجێکتیڤ گوت تاوکەر ڕستەکەمان هەیە دێم ئەدی گەر ئەو ڕستەی بکەمە نێگەتیڤ تەماشای گۆتمانسی پێ فرمان ئەس پێونیە ئیدیش پێونیە ئی ئێسیش پێونە کاتە ڕانە بردووی سادەیە بەچ بە بکەری ئای دوو دەس و ددنێ ئەگەر بێت و بیکەینە نێگەتیڤ ڕستەکەم ڕانە بردووە ئیشم بە ددی نامێنێ ئەوەی دێتەوە پێشمان چێ دیسان دوو دەسە بکەری ئای نێگاتە ئایتی دەکە بەکاتێ دوو نەتی لەو زیادەکە تە دۆنت ئای دۆنت فیل ئۆکەی کەوچ خۆ نووسینە ئەز گەد ئەز بیفۆر دێنی ئەو زارە ئەگەر هاتوو بێنە سەر ئادفێر بەکەی ئەرین سەبجێکت سترۆنگ فێر بەکەی ئەز دیسان ئادفێر بە ئەس تاوکە دەوز دەکەن دین ئەگەر ئەز و ئەس شوێنیان لە پێش ئادێت فێر بوو پاش ئادێت بەس ئەزان ئادێت بەدێت دەبێت لە سترۆنگ فێرپان هەبێت فەرمانی سەرەکی ڕستە

هەر پرسیارێکتان هەبوو لە خزمەتدامە واجبیشتان لۆ شەو کە وەڵامەکانم لۆ بنێرن یەکی نمونە یەکەم جارە سەر بابەتی لەم دەینەوە یەک بڕگەی دوو بڕگەی لە یەک بڕگەی زیاتر بێ گۆڕینی ئاجکتڤک لۆ ئادێر بەکەم لۆ ئەکەن ئاجکتڤک بکەینە ئادێر ئەجدی ئەوانە نمونەم لەسەر دەینەوە یەکی نمونەکەم لۆ لەسەر بینەوە بەسە یەک بڕگەی لە یەک بڕگە زیاتر بین دەی نمونەم لەسەر بەلۆ دەینەوە ئەجە دوایەکە ئەزی لۆ زیادەکەی